Aww a le ehh hmasain ahh fans group member zawng zawng te ihh ehh hmasain chibai kan buk vek tha nia ahh chuanin hei umm tunlai a ka tawngkam chungchangah te ihh. Ih a then chu ih in rilru te in ngaih dan te lo ni chiah lo ve deuh bawk a, ah ka hrethiam lutuk a, ih a awm pawh ka tihpui chauh a, ih amarawh chu hei ah tunlai chu ih danglam ka tumna leh ih. Mi mit lak ka tumna vang ni lovin i keimahah Pathianin thu a sawi nasa em em mai a. I enge engtik ni atang emaw khanin ka love song sak hi ka tui thei ta miah loh a, chuanin ka thiante tam tak pawh hian i min hrilh a. I hla i sak reng reng hian a hma ang kha a ni tawh lo. Nangmah hian thu. phurna leh han thathona hi awm tawh lo reng reng min tia a dik chiah bawk a ah tichuanin ah hei ih bike min pek te heng te hi ih mahni deuh atang khanin ka en vawng vawng a eh-- A han ropui tak em awi ka ti thin a ni. Tichuanin hei Pathianin te reuh te te atang khan thil hi min min hmuh chhoh tir a ni. Love song love song sual a ni sual a ni lo tih a aw chhuahpuitu hmasa pawl ka ni a. Tun tun tun zen tun englo a hrim hrim era a hrim hrim chuan tichuanin gospel nen hian a sak khawp thei a ni tih rawn Pawn chhuahpuitu ka ni bawk a, amaherawhchu chu eih Pathianin a rat a nge niang i heng zawng zawng hi min englo sak a tihianin ka thinlungah thu tam tak a rawn sawi a, i kohna hi ka chiang a, amaherawhchu ka sawi tawh angin phur thut thil tih leh keimahni mihring mihrinna ina i a chak avang ringawt a ka ti anih chuan rei ka daih dawn chu anglo tih ka inhria a. Chuvanga official taka la puang ngam lo ka ni a, eng nge i tian kan Kohhran lama kan hotu te leh ka thian te leh kan gospel singer te hnih that tak tak te, Pathianin a hman tak tak te kan rawn kual a ti hianin tawngtaina nen kan rawn bei chho ve zel a ni a, tah chuanin

Sharing te kan han nei a, ah eng nge niang i chu ka sawi awmzia chu tunah hianin ka danglam ta vu te ka tihna a ni lo a, amaherawhchu chu kohna hi ka hre chiang em em mai a, i Pathianin nangmahni kaltlangin thil tam tak min tihsak a, i a ropui zia min hmuh tir a, ah eng nge. I eizawn nate min pe a anawmahni kaltlangin lir thei te min pe a heng zawng zawng ka hmuh hianin i tunhnaiah hian ka lawm thar em em mai a i tichuanin enge aniang thil tam tak i-- Pawh ka ngaihtuah ve ni, tun dinhmunah hianin ama erawh chu nangmah nina tunah Pathian hna, Pathian kohna ka chhang anga i Gospel-a ka lo lut a nih pawhin nang khawngaih takin nangmahnin min support loh chuan engmah ka nih dawn chuang lo a ni. Min support-na ka mamawh em em a, i Gospel ka lo sa a nih pawhin engtikawng. Eng nge niang i kawng engkimah min la sa pawr tlat turin ka rawn ngen mawlh mawlh chu a, ah tichuanin mahni ka sawina hmun te pawh kha ni e, i a hun lo te pawhin lo la ti viau mai thei a, amarawh chu ka sawi tawh ang kha a ni thei a, se i rilruat hu awm hi i ka sawi lo theih thin si lo a le kei keimah tak bikah hianin hei i i eng nge niang ah kan tawngkam hman dan takin. Edict kan tih ang chi te in leng te khan nei ka nei nawlh nawlh a tikhan in mi rawn kawm thin a love songs a chung chuan in thil sawi hawi hi a har em em mai a ih khi mah hian min phuar tu leh min ti tim tu hi thil dang hi awm tlat a ti chuan in ka fel ta ber ka tih na ni lo a amah erawh chu la pathian ah ah hian in hei aizawk a thlarau a inchhiah hi ka duh a chuvang a hetiang ang. Hei dinhmun hi thleng ka nei tih kha ka inhria a leh kauhna ka chiang em em mai a ka tih tawh kha i hei hi ka haider a nih chuanin keimah leh ka chhehvela mite tanin a pawi hi ka ring em em a i ka tih nasa zawkah chu zawna pawh zawna pawh kauhna a dawng a pathianin pathian kauhna a dawng a amaherawhchu i. A hre reng a, amaherawh chu tikhanin a nilo lama kal a tumna lamah khanin a lawm a lawngchawmpui te zawng zawng thlengin an tuar a, a chu chumi ni vang chuan ka chhung leh khat te ka eina ka then rual tha te hemi tunin Pathian kohna ka dawng chiang em em mai a, a chumi ni vang chuanin a tun Pathian min kohna hi a. Eng nge niang na la thei nih hian ka inhre lo a, chungah chuan in gospel a ka lo lut a nih pawhin khawngaih taka min lo la support hram hram turin leh ka thil tihsualah te min lo ngaidam hram hram turin fans te leh min duhsaktu zawng zawng te ka inkal in mi ngaihdamna ka rawn dil a ni e.